Här Baum, an deen zweetleschte Riedner, den Här Marc Goergen, steet scho prett. Här Goergen, Dir hutt d'Wuert.
Dir Dammen, Dir Hären, Här President, wa mir haut iwwert d'Aarmut schwätzen, schwätze mir net iwwert e Begrëff, mee eng allgemeng an eng Alldagssituatioun, déi ganz schwéier ass fir d'Leit an wou an engem all Dag op Neits d'Liewen erschwéiert gëtt, jo quasi onméiglech gemeet gëtt. D'Aarmut ass en Thema, dat keen ignoréieren däerf, an et muss fir all verantwortleche Politiker en Zil sinn, d'Aarmut am Land ofzeschafen an alles dofir ze ginn, fir dëst Zil ze erreechen. Mir kënne bei der Aarmut ganz vill iwwert Rapporte, Statistiken, Zuelen a Meenunge schwätzen. D'Statistiken an de leschte Jore weisen och ganz kloer, dass d'Schéier tëschent Räich an Aarm zu Lëtzebuerg ëmmer méi grouss ginn ass. A menger kuerzer Riedezäit wäert ech an den nächsten zéng Minutten op e puer Punkten agoen dovun. Ech kann Iech soen, an all deene Joren, wou ech hëllefen Iessen auszeginn op der Strooss, do gesäit een déi schlëmmste Schicksaler, wou ee kinnt mengen, am räiche Lëtzebuerg wär et guer net méiglech, ma dach, et ass et. fir mat Virurteeler a Klischeeën opzeraumen. Mä ech kann Iech soen, an all deene Joren hunn ech do vill Leit kenne geléiert, déi hei gebuer an opgewuess sinn, eis Schoulen duerchgemeet hunn an duerch falsch Entscheedungen, Schicksal oder vläicht och ganz einfach Pech an d'Aarmut gerutscht sinn. Wa mir ee Bild am Kapp bleiwe wäert, dann ass et eng Fra, wou deeglaang ouni Schung duerch d'Stad gelaf ass. Natierlech krut si dunn direkt gehollef, awer net vum Staat, mee vun den éierenamtleche Street Angels. Wa mir zu Lëtzebuerg d'Aarmut méi genee ukucken, Da fält op, dass et net nëmmen eng Zort Aarmut gëtt. D'Aarmut ka vill Facettë kennen, sief et als Kand, als Leit wou schaffen an awer aarm sinn oder am drëtten Alter, awer och als Indépendant. An net ze schwätze vun den Extremsituatioune wéi déi Persounen, déi op der Strooss liewen a schlofen. Mir gesinn, dass et eng Zort Äermer gëtt mat verschiddenen Typpen. Jo, dat am räiche Lëtzebuerg, dat laanscht bei Chanel, Louis Vuitton oder all déi Luxusdénger do heeschen. Fir mech e Symbol fir d'Falschheet vun der Gesellschaft, wa virun der Dier Leit erhéngeren, zeguer erfréieren a banne keeft ee Porsche vun e puer dausend Euro. Porschen, wou souwisou kee brauch. Dat passt awer symbolesch genau hei zum Thema Aarmut. Do wou ee räich ass, ass op der anerer Säit ee richteg aarm. Den Aarmutsrisiko klëmmt a klëmmt an ëmmer méi Leit si betraff. D'Zuele léien net. Wéi de Statec richteg schreift, zu Lëtzebuerg hunn déi räichsten 10 Prozent zéngmol méi Sue wéi déi äermsten 10 Prozent. De Bilan vun der Regierung Bëttel an der Aarmutsbekämpfung ass also net esou positiv. Iwwer 13 Prozent vun de Leit, déi zu Lëtzebuerg schaffen, riskéieren an d'Aarmut ze falen. Domat si mer op der schlechter zweeter Plaz an Europa. Ech wäert no menge Virriedner elo net nach eng Kéier op d'Rapporten a Statistiken agoen, well oft vergiesse mir dat Wichtegst hannert den Zuelen. Et geet nämlech hei ëm Liewe vu Mënschen, wou een net weess, wat den Dag muer brénge wäert, wou een net weess, ob ee muer kéint alles verléieren. Et ass e Liewensgefill, verbonne mat der stänneger Angscht viru Versoen a virum Ofstuerz. Wa mir vun Aarmut schwätzen, denke mir an éischter Linn meeschtens u Mënschen, déi keng Suen hunn. Dat ass och prinzipiell richteg, well d'Suen an eiser Gesellschaft decidéieren, ob een hei kann deelhuelen oder net. Mee et gëtt awer och ëm déi Leit, wou Sue verdéngen an et awer net duergeet an net finanziell opgeet. Eng Persoun ouni Suen oder mat wéineg Suen ka sech net an de Bio-Rayon servéiere goen. Eng Erausfuerderung fir déi national Ziler vun 100 Prozent Bio, wou u jidderee geduet muss ginn. Déi Bio-Produkter wäerten d'Leit mat klengen Akommes sech net leeschte kënnen. Si wäerten also weiderhin op Masseprodukter zeréckgräife musse fir kënne mat hirem klengen Akommes eppes z'iessen ze kafen. Wou een och d'Aarmut am A behale muss, komme mer elo nach déi nei Accisen an um Diesel derbäi. Grenzen d'Leit mat klengem Akommes weider aus, well déi kënnen net waarde bis se duerch iergend eng nach net bekannte Moossnam d'Geld zeréck kréien, wann elo schonn all Mount net genuch Geld do ass. Esou schnell wéi bei den Accisen eropsetzen, war ee beim Index um Kannergeld leider net. Fir eis eng kloer Feelentscheedung. An den normale Bierger wäert de volle Präis fir den Diesel bezuelen, während d'Camionen eng déck Remise kréien. Dat ass keng fair Politik. Leit wou vun der Aarmut betraff sinn, déi tanke wahrscheinlech hiren alen Auto weiderhi mat Diesel oder Bensin. Net fir de Spaass, mee fir op hir Aarbecht ze kommen. Well Elektro ass nu mol, trotz Primm, einfach net ze bezuelen. A wann een net vill Geld huet, kritt een och keng Wunneng do wou den ëffentlechen Transport zumindest e bëssen attraktiv wär. Et ass en Däiwelskrees deen d'Politik Ëmmer weider undreift. Leit, déi hei am Land aarm sinn, ginn aarm an ëmmer méi aarm. Duerch eise staarke Wuesstum, déi héich Nofro u Wunnengen, dem rasanten Tempo vun eisem Liewe riskéieren ëmmer méi Leit an d'Aarmut ze rutschen. Zu Lëtzebuerg ass et evident, datt bei den Ausgabe vum Logement mat am héchsten an d'Keess schléit. D'Logementspolitik huet versot, an dat ass de Buedem fir weider Aarmut. Wa fir eng Famill mat engem Kand eleng fir d'Wunne mat alle Chargen e ganze Mindestloun drop geet, spéitstens da wësse mir, datt eppes net stëmmt. An da wëll ech och op de Problem vun der Steierpolitik fir elengerzéiend Elteren opmierksam maachen, déi vertréischt ginn op iergendeng zukünfteg Steierreform. Wann eng Persoun an Aarmut hir Situatioun wëll verbesseren an erëm an d'Schoul goe wëll oder eng Formatioun maachen, brauch se als éischt mol Suen op der Säit als Reserv. Wann ech déi awer net hunn an d'Bank léint keng, well et net profitabel ass, dann hänkt déi Persoun do. Dat ass de Feeler an eisem profitorientéierte System. Déi Leit, déi d'Suen am meeschte brauchen, kréie se net geléint. Dat ass eng Situatioun, wéi vill Leit se hei am Land hunn. Mir schwätze vun de sougenanntene Working Poor, deene Leit, déi op schwieregen Jobs fir de Mindestloun schaffen an domadder iwwert d'Ronne musse kommen. Dës Mënschen hu kee Choix, si sëtzen an engem Hamsterrad, wou et heescht, laf weider oder fal an d'Lach. A gleeft mir, wann ech soen, krank ginn ass och keng Optioun. Ech wëll. eis Regierung dann och nach op déi sougenannten Interimkontrakter opmierksam maachen. Jo, wee kennt se net, dës Agencen, déi Aarbechter un Entreprisë verlounen, se boomen. Et ass fir mech eng modern Sklaverei. Et schéngt e lukrative Business ze sinn, mee fir ween? Net fir d'Mataarbechter. D'Baufirme maache Gebrauch vun dëser Offer, fir temporär Employéen anzestellen, wa si se brauchen, och fir Projeten ze bauen, wou d'Gemengen an de Staat bezuelen. Et sinn déi Leit, déi op eise Prestige-Chantieren déi dreckeg Aarbecht maachen, déi soss kee maache wëll. Lëtzebuerg ass net esou perfekt, wéi et sech gären no bausse gëtt. De ganzen Interim an d'Magouillen, déi um Réck vun den Aarbechter gedriwwe ginn, an dat alles ganz legal. Leider kann ech net a menger kuerzer Ried an all Zorte vun der Aarmut opdecken, mee dofir ass et mir awer wichteg, nach d'Aarmut am Alter eng Kéier ze erwähnen. Et kann nämlech net sinn, datt eng Persoun, déi 40 Joer oder méi zu Lëtzebuerg geschafft huet, nëmmen de Mindestloun oder souguer manner als Rent kritt. De Rentesystem misst vill méi sozial opgestallt ginn an net wéi en Investmentfong betruecht ginn. Eng Persoun, déi 40 Joer geschafft huet, soll ouni Weideres kënnen eng Wunneng am Land lounen oder an en Altersheim kënne goen. Här President, ech kommen dann elo zu de Motiounen, déi ech haut wëll deposéieren. Mir hunn haut gesinn, dass an eiser Gesellschaft Sue brauch fir sech als Persoun kënnen ze realiséieren. Wann een nëmmen iwwert d'Aarbecht oder iwwert Kapital ka Suen zesue kommen, da misst zur Verhënnerung vun der Aarmut op d'mannst Vollbeschäftegung herrschen. Et ass och ee Mythus ze gleewen, dass an enger ëmmer méi digitaler an automatiséierter Welt d'Vollbeschäftegung iergendwann zustane komme wäert. Well och dës Regierung keng Vollbeschäftegung wäert erreechen, fuerdere mir Piraten an dëser Motioun d'Regierung zu engem Systemwiessel op. Mir Pirate fuerderen e bedéngungsloust Grondakommes. Dofir deposéieren ech och haut dës Motioun, fir datt d'Weiche geluet ginn, fir d'Gesellschaft ëmzekrempelen. Merci. D'Thema Grondakommes kennt Dir vun de villen Table rondes a vun Infoveranstaltungen hei am Land, déi zu deem Thema ofgehale gi sinn. Esou ee Grondakommes verhënnert eiser Meenung no net de Räichtum, mee d'Aarmut. D'Grondakommes kann eng wichteg Roll spille bei der Aféierung vun 100 Prozent Biolandwirtschaft. D'Grondakommes ka Chancë schafe wou eisen aktuelle System u seng Grenze kënnt. An dëser Motioun proposéiere mir, d'Grondakommes bis 2024, e Joer laang, ënner wëssenschaftlecher Begleedung zu Lëtzebuerg ze testen, fir dann 2024 e Bilan ze zéien, ob esou e Grondakommes säin Zil géing erreechen. Déi zweet Motioun, Här President, D'Politik muss de Logement upaken, an dat vill méi kreativ a wäitreechende Moossname wéi déi kleng, wierkungslos Plooschteren, wou am Moment virgeschloe ginn. Do froe mir Pirate ganz kloer, d'Variant aus der Schwäiz vun der Lex Koler och hei zu Lëtzebuerg unzewenden. Mat dëser Motioun fuerdere mir d'Regierung op, eng Machbarkeetsstudie auszeschaffen, fir zu Lëtzebuerg en änlech Gesetz nom Schwäizer Modell op d'Been ze stellen, mam Zil, d'Immobiliëspekulatioun hei am Land ze bremsen. Här President, erlaabt mir e klengt Schlusswuert. Wéi ech a menger Ried op e puer Plazen erwähnt hunn, existéieren net nëmmen een Typ vun Aarmut, mee e puer. An all hunn domadder ze dinn, dass et de Leit u Sue feelt, fir selwer kënnen iwwert hiert Liewen ze bestëmmen. Ugesiichts dovunner, datt d'Regierung Bëttel zu Lëtzebuerg och no sechs Joer et net fäerdegbruet huet, an enger gudder Wirtschaft d'Aarmut ze bremsen, muss een agesinn, datt den aktuelle Wirtschafts a Sozialsystem zu Lëtzebuerg seng Grenzen erreecht huet. Dofir wär et wichteg, wa mir haut zesummen d'Grondakommes an d'Weeër géife leeën, fir esou ze versichen, datt keen am Land sech méi aarm nenne muss. Dofir brauch een awer de politesche Courage. Mir Piraten hunn en, well mir denke fir d'éischt un déi wirtschaftlech Schwaach an donoréischt un d'Wirtschaft. Merci.
Merci villmools, Här Goergen. Leschten ageschriwwene Riedner ass den honorabelen Här Marc Spautz. Här Spautz, Dir hutt d'Wuert.
Merci, Här President. Also, fir d'éischt emol zum Grondakommes. Sécherlech ass dat diskutabel an et ginn déi verschidde Varianten. Deementspriechend hu mer eis och net festgeluet an do der Regierung déi Fräiheet ginn, wéi eng Variant een da ka am sozialen Ëmsetzen. Ech mengen, do war jo och alleguerten déi Table ronde, mee d'Meenung zum Grondakommes ass ebe gespalt, wat dat e richtege Systemwiessel wär. A Finnland zum Beispill hat et jo schonn eng Kéier probéiert, an aner Länner och. Dofir hate mir och just en Test virgeschlo an net, dass een elo jidderengem direkt d'Grondakommes aféiert, mee einfach en Test iwwer e puer Joer, wou een dat ka kucken. Well mir sinn eben och der Meenung, e bëssen anescht wéi d'Familljeministesch, dass net jiddereen am Land, dee sech en Altersheem Ka leeschten, wéi dat virdru gesot ginn ass. Do hu mer och vun anere Fäll erzielt kritt, wou d'Leit sech keen Altersheem konnte leeschten. Zu der zweeter, zur Lex Kohler. Also ech mengen, de Constat ass an Zwëschenzäit, dass duerch auslännesch Investisseuren d'Wunnengspräisser an d'Lut gedréckt ginn. An deementspriechend hu mer do déi Propos gemeet, ouni och do direkt Ze vill an ze engen, dass een do iwwer déi Variant kinnt schwätzen, wéi een et vu Lex Koler kennt. Et ginn och ähnlech Varianten a Kanada. An ech mengen, wann d'DP de Projet vum Lex Koler beziehungsweise d'Gesetz, dat nach net kennt, dee kënnt gäre bei der LSAP eng Kéier nofroen, well ech hu virdrun héieren, et ass awer eng Sympathie vun der LSAP do, fir eng Kéier op esou Weeër wéi Lex Koler ze goen an eng Kéier driwwer ze diskutéieren. D'Kollegen an der Regierung erklären Äech bestëmmt gären. Merci, Här Goergen. Ech mengen, da kënnen mer zur Vott kommen.